Apwoyo tutwal, apwoyo kara ducu me neno video man aketo i YouTube channel ma mega, apwoyo in bene i subscribing, a nino ma tyena myero anywak gin mo macek tutwal ma angeyo ni wan eni ducu pire ber tutwal, en aye ka watye ka donyo i yub ma pol kare nongo myero ocobbe nongo myero waket jami eni weng ducu i coc, dong wangeyo ni wan kacel acel watye ki yub ma myero wan wacob i kwowa. Dong wangeyo ni yub eni pe romo cobbe ka wan pe waketo Rwot obedo i namba acel. Dong abinywako nino ma tin ki i buk acel me Baibul, caro lok curane apar wiye bicel cenge adek, ma kun waco ni, Leg Rwot, dok gin ducu ma imito timone, wek en onge. Cik jami ducu ma in iketo ni wek otine, obicobbe kore ki kore. Dong kare mukene wan watute i yowa ni waromo cobo jami mukene, ento kare mukene bedo nwang tutwal calo in dano adana. Myero igen Rwot pien en aye ngeyo jami ducu, en aye ocweyo in, en aye ocweyo an. Dong kono in iye i kom Lubanga onyo pe iye i kom Lubanga, pire ber tutwal ni gen en. pien en romo nyutti wanga yo, romo tiro in, romo miyo tam maber tutwal boti. Jo mukene tye ki yub madit tutwal, kare mukene ci myero gedo, kare mukene ci myero nyom, kare mukene itye myero wot i lobo ma woko, kare mukene itye myero icak biacara onyo imito cako kwan. Wac kit yub me keken ma itye kwede. Baibul titowa matek tutwal ni leg Rwot wek en. onge. Pien ka Lubanga ongeyo, berne aye en ini ni. Lubanga ngeyo gin ango ma tye me diki. Wan ini weng ducu pe wangeyo ngo ma obitimme i nge dakika ma ce abino anyim. Baibul waco matek tutwal bedo miyo ka ngat mo waco ni, An mere mwaka manyen abicito i taun moni, nyo acito ka moni acako biacara ci wacako kwo iye mamit, ci jami ducu bibedo maber. Baibul waco ni in ibed laming, pien in pe ingeyo gin ango ma timme i anyim diki. Kiwaco ni anyim col. Ento wangeyo ni ka in itye i Rwot, watye ki gen ni anyimwa meno bibedo tar. Iromo waco ni, 'Ka Lubanga oye, angeyo ni abitimo gin moni cani-ni ma an aketo macalo pulan. Dong, pulan ka in iketo, omyero in pi iroc tammi ki iye. Ket yoni weng ducu dok ki tami weng ducu ki kare ma nongo cawa nongo mitte wek in icob jami ma kumeno. Dong pulan ka in igoyo, pe tye ngat mo ma romo kwanyone. Ket bene wa ngat mo omiyi tam, pe iromo kwanyone pien ka in iketo i nyim Lubanga, in ingeyo atir ni en weng mucobo. Amen. Lubanga ber dok jo mugeno en i kabedo mapol tutwal gubicane gitye maber. Gin gunongo alokaloka mapol i kwogi dok gubicane gitye ki lek ma jo mukene ci urone aura. Dong kare mukene ka wan watamo ni kwan ma wan wakwano onyo gwok kare mukene wawaco ni aa an dong akato i kom te kare matek tutwal ci wawaco ni experience is the best teacher. Ento kare mukene jami pe omaro bedo yot tutwal. Pien ni kare mukene iromo kare i gin mo mukato angec ento peko moni ma bino i anyim-mi kit me neno diro ki me cobone dwogo dok tek tutwal pien pe iromo pore kit ma nongo cani-ni in ikato ki iye. Ineno? Man wun omyero wungeyo matek tutwal ni en gin cani ma in itamo ni gwok iromo cobone. Kare mukene wacci a, an aa ki gang ma olony, ee, gwok igeno nero moni ka cani-ni nyo igeno wer moni-ni nyo igeno mero moni ka moni ka cani-ni ni wek pulani ma meno ocobbe. Awac boti ni jo mapol gukok ange. Kare mukene itamo ni a, ket labole kong ni in ci imito nyom. Ingeyo nyom ma mea kom kare-ni olokke woko lukaka. Niang con nongo odok dwong tutwal ma inongo wan macalo lutino awobe, wonwa gin ki nyomonyom botwa. Inongo ni dyang nongo tye ma nongo pol kare kikwanyo mere dyang ki i aloc ci kicobo ki jami weng ducu. Ento i kom kare-ni latin aco piny olokke woko. Omyero icit tur nyimi kwok wek in itim wek in inen ni icobo jami mukene ma pore ma kemo lok anyom ma meri. Dong jami eni adada mito gen i kom Lubanga, pien labongo meno inongo ni cawa mukene pe omaro oyot tutwal. Ingeyo kit ma Lubanga timo dirre kwede? Lubanga romo kubo diro mapapat, romo kubo gudo cwiny pa jo mapol pol ma nongo in ibyeko ni pe giromo nongo miyo kony. Meno gin ma Lubanga romo timone. Neno, Baibul waco matek tutwal ni ka ngat a geno aguragura nyo ngat a geno kaka mo nyo ngat a geno dano lawote, nongo dong kiceno woko wa con. Dong an amito ni ka in icung i lok eni-ni, pe ibed i kin jo ma kiceno. Pien gin a nyuto ni ngat moni kiceno ma nongo geno ngat moni-ni, pol kare pulane pe cobbe. Neno? Iromo vare iromo wace me ka mo keken an agoyo pulan kumane ento pulan eni ni ka in ipe me keto i nyim Lubanga pe omaro cobbe ingeyo dano romo cikke boti ni ah ingeyo an abikonyo in neno wek ket kong labole kong waneno kabedo mapol tutwal i kagure mapol pol inongo ni ka peko mo opoto ka mo inongo lutino kica odong. Pol kare nongo oneri ki jo mukene ginyutte mere ni wan wabigwoko lutino man dok wacologi i gang kwan. Kare mukene lok eni mere tye me bwolo wang dano ento wek kong nongo lyel okeri nyo kacokke meno okeri, inongo nongo en cik ma yam con kimiyo i wi lyel-li dong pe tye ka cobe kakare, ineno. Dano pol kare gimiyo nguna dok gin lugoba, ento Lubanga pe obedo lagoba matwala. Ingeyo, Baibul waco matek atwal ni, Dano twatwara obedo languna, ento Lubanga ce ada. Neno wel, angeyo ni jo mukene tye kenyo gin pe giye i kom Lubanga matwala. Jo mukene giye i kom tim pa ajwaka, jo mukene geno. gin moni i kare ma gin gitamo ni romo konyogi. Ento wa awac boti ni, jami meno kare mukene bedo nwang tutwal. Dong ka in ci icito kome cani, koni mwaka manyen, koni cabit manyen, koni nino manyen, alego alega ni Lubanga pe omyero obed bor kwedi, ineno. Pira kekena bene, an abedo ka geno Lubanga madit tutwal. Kabedo mukene tye ma pol kare ibiko nino pi iromo ok iye, pien i tic ka Lubanga ma in nongo iketo Lubanga namba acel i tic ma meri ma in igoyo macalo pulan ni an ba abitimo kop man, abiwoto ka moni, abicito atuco jiri ka moni ci inongo ni paka yo oyabbe. Bene pe ingeyo kite ma pol kare cente iromo oo kwede i cingi wek in iwot kwede macalo transport me oo ka moni calo ni. Ci, kono dong in kenyo, ma in icii myero timo gino moni kenyo, pire ber twatwal ni iket Lubanga obed namba acel. Dong wek in iket Lubanga obed namba acel, nongo in ineno ni en romo twerone. Ineno? Omyero wabed ki liye, pien labongo liye pe waromo yomo i Lubanga dok pe waromo ye ni en romo timone. Pien liye obedo gin acel ma pire tek ma Baibul otitowa, obedo caden i kom gin ma pe nen. Ineno? Mwaka manyen tye ka bino en, bino ki jami mapol tutwal. Wangeyo ni kare mukene yub mogo macalo karama mapol kare nongo bino, jo mukene nongo gitiyo ki cente marac tutwal, inongo mero kongo, inongo jami mapol tutwal lapol kare bino ma nongo pe ber. Kare mukene ka in tye ka neno ni gwok gin mo ok i cingi macalo cente ok maber, ento itamo ni wek ilany woko, inongo ni pe itamo pi anyim pa lutino ma tye i gang kenyu nyo latin pa okeyo moni ka cani-ni ma nongo mito kwan me obed ki kwone. In itamo nining? Kuc namba acel myero pe obal in ki konyo kwo pa ngat moni i cani-ni. Neno wek ka wan wagoyo pulan, kare mukene jami cob mapol tutwal. Waneno buli ma meno mapol tutwal ma tye i kin piny. Tutwalle ma tye i lobo Acholi ka eni-ni, ki jami mukene tye ka eni-ni ka wan pe walokke nyo pe wayubo kwo mewa pe bibedo yot tutwal. Ineno? Ka in ineno kobedi cawa ni buli ma mewa pulan peke, ineno, inongo dano kobedi cawa ni oket ka timo ginapol kare. Kongo keken ka in icito i gin caro, inongo wang dano owalle awala, itamo ni gwok nongo cwer acwer, nongo oboko aboka. Awac boti kare mukene pe bedo yot. Pulan peke, gin ma gitimo loyo weng en ni co kudiko con, mato kongo. Meno gin ma bulu tung timo loyo weng. Tic mo onongo aye manok ocen eni myero okony kwone nyo owil bongo mo i kome inongo ni cwalo weny i kong. Dong akoko macalo an ngat ma atamo ni kwo pa lawote myero obed maber. ni in bulu ma gwoki ci iwinyo an nyo ngat ma ici iwinya? Iromo miyo tam eni ni, Pien lakit cen mono opoto i kare ma mewa, pien kongo in ma dano tye marre ni, bi, kit ma an byeko kwede anyim pa bul i mwaka apar pe bibedo maber. Ineno? Ci lok in, in itam nining kono? Omyero wan akate woko wan walok jami eni wek dano owiny. Pien dano ka pe gipoyo wiye, kare mukene pe wubingeyo ni gin ma en ce ityebone i gin eni rac. Ineno we? Ka dong wan pe wape ki plan, inongo ni wadungu lukwo, ineno, lutim aranya i kin piny, luyak, lutim ma pol kare inongo ni kit kwone nongo bedo atata lumak jai. Ineno? Inongo kwo pa ngat eni pe bikonye i yo mo keken. Ci kong omyero kong wangine kadi jami ma kumeno. Ka wan walingo alinga inongo kaka wameo macalo Acholi pe owe cito ka mo pien inongo ni ludito ma memowa gin giyang con mwaka gucito gucito ka dong in ineno bulu okubo icawa ni mwaka apar cito kwede gik mwaka pyeraryo wiye abongwen ka eni-ni abang bang dong opokke kany ba opokke dong kabedo weng polle i kaka eni-ni kongo Kit ruk maraco bene ma kome car-ni dano dong gudonyo adonya iye pien waneno tekwaro mukene ma waneno ki i vidio dong waloko dwogo mewa dong warwenyo ruk ma meya macalo wan Acholi ruk ma pol kare-ni woro tye iye leb ma kom kalubuli tiyo kwede nongo ni leb eni ka olongo acel kare mukene ka pii tye idoggi iromo ngutone woko ineno. Ci iplan mono kwo mo mer, iti i gwo plan nining i kwoni? Ingeyo gin acel ma omyero wan wange ene, Lubanga omiyo kwo botwa dok wan bene mono waco we are responsible pi kwo ma meo wek ori i lobo enini. Ineno? Kene in iwilo pikipiki ma meri manyen, ento inongo ni ngat ma oyubo pikipiki-ni waco boti ni ki inge ngwec pi kilomita moni ki wang ca moni omyero ilok ngoni, in gin oil. Dong ka nongo pe iloko kono dong nyo kare mukene pe iketo me giric i nyoo, in ipiko pi pi en irii romo romo ki kwo pa dano ineno, ka dong kwo ma meri macalo in pe mito ni iyub maber ibedo ka piko gin marac i komi macalo kwir, jo cani ma ineno cani gin giyubo gini-ni gin gimito cente keken romo romo ki muduku ineno. In itemo jo ma yomo dunge ki temo i komgi kengi? Pe giye ki temo i kom jo mukene. Ka dong jo a maro kongo, jo a yubo kongo eni-ni, gin ki komgi pe gimaro kongo-ni, gin gimito cente keken. Ci pe myero ibed ngat acel ma poto i te peko ma onongo myero pe in ipot iye. Ci dong acuko cwinyi nino matin ni, Wek kwoni iyub odug maber, wek kwo ma meri obed i Lubanga, tye alokaloka mapol bibedo macalo gin acel ma biloko kwoni i mwaka eni ma bino manyen-ni. Pe wamito ni in ibed ka gak i kit kwo mene ma in wa yang con bene pe iile. Ineno? Oyo malo, wun lukaka, wun acholi, wun buli, anyira ki awobe! ci waryemo can woko, wacako timo gin maber tutwal ma romo loko kwo ma mewawa. Ci ka wan awinyo lok eni-ni, alego ni lok eni-ni kong dong odony i cwinywu madit. Ket dong pulan eni-ni ma in ci itimone, imito timone mwaka acel ma bino eni-ni. Ket dong i nyim Lubanga, me, ka twere bene nong larre woko i kwoni, pien lar ber tutwal, jwiko in ki i kom kwayo jami maraco tutwal. Neno, wan kom kare pe wamito laa, aa kong wacamo kuc kong, ee, kong wacam kuc, ee, an abidiko ma abilar ka gwok dong atekki. Ento wa awac boti, jo mularo kome i can mo gutekki, inongo kong i lugaga dong gengogi wa myel bene i kanica. Ee, iwinyo laki lok eni-ni? Ci lok eni-ni lokke tye mager ba. Nong lilar kwoni oko con. Gam Yecu woko i kwoni con. Awac boti ni, i kare mukene dano waco ni, 'An abedo i dinina. En okobo i cawa enoni ni, 'Kwo ma in ikwo pe ci nyuto bene kit ma dini ma meri ci owaco kwede, pien icilanyo kwoni ka dong gwoko i kan rica ma meri kunnu. En gipwonya ki tim marac ma in icitimone-ni, ci dong atamo ni komi ci ye ni pe obed ka nijo maber. Pien ka nijo maber myero opwony dano kit me kwo kwo maber anyim obed maleng. Ineno? Ci amito awac boti ni, ma pud pe ocito lacen tutwal, mok tam i nino matin. Ka gwokke kare mukene inongo ni tek tutwal ba alek piri. Lubanga pwod tutwal pi jo ducu ma guwinyo lok i nino matyen. Wangeyo ni piko keken Lubanga tamwa pi lac, ento Lubanga tame lac. Dong waketo yubwa weng ducu ma waketo i nyim Lubanga. Ngat moni koni can ni ci myero wok cito i kanyom nyo gwok cito i gang kwan nyo mito cako biacara nyo gin mo keken. Dong alega Lubanga kit ma icoyo kwede i bukki ni, Waket yub eni ducu i nyim in Rwot, ci in dong iweko yub eni weng ducu bicobbe kare ki kare. An apwoyi in Rwot, waketo deyo i nyimi dok wapako nyingi pi alokaloka ma ikelo i kom bul ma mewo i Acoli. Karacel gang mo ma mewo bidongo, doki tim atata bibedo peke. Amen! An apwoyo wunu matek tutwal. Lubanga omedwu gum.